וויזנער רעבין, וואס איז געווען די וועג? א מענטש וויל זיין א ערליכע איד, הייב דיך אן פייניגן, הייב אן פאסטן, הייב אן מאכן סיגופים, פייניג דיין גוף, שלאף אויף דער ערד, גיי אין א קאלטע מקווה, גיי ברעך אייז, גיי קאלער דיך אין שניי, גלגל שלג, עבודות פון צדיקים, וואס זיי האבן עס באוויזן, זיי האבן עס געקענט טון, אבער דער גאנצער עולם איז געבליבן אזוי צובראכן, יעצט האבן מיר נישט קיין וועג צום אייבערשטן, דער רבי האט געעפנט א נייע וועג, מען זאגט טאקע אז ברסלב איז א נייע וועג, אבער דער רבי זאגט אז די נייע וועג פירט צוריק צו די אבות הקדושים, אז א מענטש וויל זיך צוריק קערן צום אייבערשטן דארף ער נישט פאסטן, א מענטש וויל תשובה טון דארף ער נישט גיין מאכן עבודות און סיגופים, א מענטש וויל תשובה טון האט ער א וועג, ער קען עפענען די מויל און אנהייבן שמועסן מיטן אייבערשטן, דערציילן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, כ'האב געטון די און די נארישקייט, הייליגער באשעפער, כ'האב געטון די עבירות, הייליגער באשעפער, איך בעט דיך איבער, איך גיי שוין זיין וואויל, איך גיי שוין זיין גוט, הייליגער באשעפער, איך וויל זיין א ערליכער איד, איך וויל לעבן מיט דיר, איך וויל טון וואס שטייט אין די תורה, איך וויל אנטון תפילין יעדן טאג, איך וויל דאווענען שחרית מנחה מעריב, און איך וויל טון אלע מצוות, אלע גוטע זאכן, און איך וויל אויך זיין א גוטע איד, איך וויל זיין א צדיק, און דער רבי האט צוגעזאגט אז ווער עס וועט גיין מיט די וועג, ווער עס וועט גיין מיט די וועג פון תפילה והתבודדות וועט ווערן א גרויסע צדיק, דער רבי האט געזאגט איך קען ענק מאכן גרויסע צדיקים אזוי ווי מיך, עטס קענטס ווערן גרויסע צדיקים אזוי ווי מיך, האמיר אזא דיבור מען קען ווערן א צדיק, וויאזוי קען איך ווערן א צדיק, איך בין אזוי ווייט, איך בין אזוי געפאלן, איך האב אזעלכע שווערע נסיונות, איך קען זיך נישט קריגן מיט די יצר הרע, איך האלט אין איין פאלן, אבער אז דאס פאלגן די הייליגע צדיקים, דאס פאלגן דעם רעבן, דאס יעדן טאג נעמען אפאר מינוט, אפאר סעקונדעס, און שמועסן מיטן אייבערשטן אויף דיין אייגענע שפראך, דארפסט נישט זאגן קיין תפילות נוסחאות א תפילה וואס דו פארשטייסט נישט וואס דו זאגסט, דיין אייגענע ווערטער ארויס פון מח, הייליגער באשעפער איך וויל זיין גוט, הייליגער באשעפער, איך בין אראפגעפאלן, איך האב געטון אן עבירה, וואס זאל איך טון, אבער איך וויל זיין גוט, זאג עס נאכאמאל פארן אייבערשטן און נאכאמאל דעם אייבערשטן, שמועס מיטן אייבערשטן, איז באדערט דאס, דאס ברענגט א מענטש צו זיין א גרויסער צדיק, מען דארף נישט פאסטן, מען דארף נישט שלאפן אויף דער ערד, מען קען עסן פיינע סעודות, און מען קען שלאפן אין א פיינע ווארעמע בעט, מיט א גוטע קישן און מיט א גוטע דעקע. און מען קען לעבן דא אויף די וועלט, מען דארף נישט גיין אין א קאלטע מקווה, מען קען גיין אין א ווארימע מקווה, אין א הייסע שאוער, נישט קיין שווערע, נישט קיין שווערע עבודות, אבער וואס דען, רעדן צום אייבערשטן, שמועסן מיטן אייבערשטן, די וועג פון רעבן, די נייע וועג פון רעבן, ווי דער רבי זאגט, דו קענסט זיין א גרויסע צדיק, תני לי את לבכם, געב מיר דיין הארץ. הייב אן צו טון די זאכן וואס איך זאג, הייב אן שמועסן מיט'ן אייבערשטן, דער רבי האט נאך א עצה ווי אזוי מען קען ווערן א גרויסער צדיק אז מען לערנט די הייליגע תורה, דער רבי האט אונז געגעבן א וועג צו לערנען אפילו מען פארשטייט נישט קיין לערנען, איך קען נישט קיין טייטש, איך קען קוים עברי, נעם א משניות, הייב אן זאגן א פרק, הייב אן זאגן א משנה, נאך א משנה, נאך א משנה. זאג נאך א משנה, נאך א משנה, ביז דו ענדיגסט א פרק, נאך א פרק, נעם א חימוש, א פרישע וואך, הייב אן די חימוש, הייב אן די סדרה, הייב אן די פרשה, הייב אן פון זונטאג, זונטאג האסטו לערנען ביז שני, היינט איז שוין מאנטאג, היינט דארף איך שוין האלטן ביי שלישי, מארגן דינסטאג וועל איך שוין גיין ביז רביעי, און מיטוואך וועל איך שוין גיין ביז חמישי, נאך א פסוק, נאך א פסוק. נאך א פסוק חומש, דאס וועט דיך מאכן פאר א צדיק, דאס וועט דיך ברענגען צו די אייבישטער.